I kare ma wan adongo macalo atye i gang kwan, inongo ni ka in itimo bal, itimo bal lapwony lwongowu wun wutino bal-li, gipwodowu matek i gang kwan, wudoo tye i kin jami acel ma nongo pwonyo dano i kom kare-ni. Ento nen ni i kom kare-ni. gin ma dong tye ka kelo peko botwa i kom kare-ni. Dul mukene mapatpat ma dong ocako donyo tye jo ma iwinyogi wai human right. Kong in igo latin mo i kom kare i gang kwan? I kom kare tye odoo i gang kwan? Pe tye. So latin ka in igoyo ni tap. I cawa-ni, in ma igoyo latin kong ibedo lapwony nyo lub bedo anyodo myero kiteri buc. Lanyodo dong obilworo goyo latin-nu. Co ma nyuto latin ka dong pe igoyo timo bal moni pe igoyo ngeyo ni ma nyuto en itye ki twero me ma nyuto kare ka itimo bal moni ni en macalo latin nongo pud pe ngeyo racce ki berne weng. Co an ki yung kucel akok i kom dul mukene ma gukatti ma nongo gicwako ni mono myero pe iun latin kun nongo in itye ka pwonye apwonya. Con-ni naka yang pe tye ngat mo ma goyo latin ni mono igoyo ineko, pe tye, igoyo me pwonyone. Ki yung kucel jami mukene ma aromo kok iye tye i kom megiwa ki wogi mukene madongo. ma nongo gitye ki lutino anyira nyo lutino awobe. Latin a latin nyako a cito nongo gange. Koni dong ka lutino onongo gange, inongo jami mukene ma kicoyo, list mukene ma myero gicit ginong macalo gi i kom nyako. bedo dong jami mogo keken ma dong dwong okato. Co ma in calo laco dong ka gicwali jami list mogo ma dong dwong ma dong pe iromo afford-di, calo kelo, wubicako kelo kuku kuku i kin otwu dong. Ma nyutte i tela en wubi o wa i pokke, ci ka dong wupokke, i kinwu tye iye lutino, lutino-ni dong wubiketo kwene. Ka in dako dong ia icito gangwu, myero latin odong bot laco. Owinyo kite ni omego en olok kwede ruko lutino tye i wi mon. Ka dong in dako ipe, laco pe obiromo ruko latin kite nongo in itye kwede i ot-ti. Yung kucel bene omyero ocit oyeny cene. wek lutino bene ocam. Co pe obedo ki kare mo me bedo ka gwoko lutino. I nge in kany ma dong in ipe icito ka yenyo cene-ni, litino timo ngo kany in pe ingeyo? Telo me Ker kwaro gin. Con ca-ni tye kit myel mukene ma gimyelo lutino, gicoko, obedo i gurup. I gurup meno, gipwonyowu myel tekwarogi. Ento i kom kare, kit myel eni tye ni nino mego owaco kany lok kit myel ma dong citayil ma kimyelogi eni weko dwoko wiya cen i kare me Dito kwir ma otimme ki i dyekal bot mego kany, tye kit gurup mo kany ma onongo ngat mo onongo temo coyo lutino mo ma onongo litino mo litino mo matino ma in ituk neno be miyi lewic. Ento dong gikelogi kal myel inyim dano ka eni. Tye citayil myel ma gimyelo be keken pe nyuto kit kwir mo keken iye. Omiyo latela mo be obiloko iye wa iwun lunyodo eni wuneno kwene

Ya, jami tye madwong ata. I kine aye tye gwoko tekwaro me Acholi, jami ka ma guro lutino. Pe bene meno keken, koko na onongo mukene tye ni gavmen tye ki peko bene. Peko pa gavmen ma tye ni. I cawa eni, cit i gang kwan. An i citi eni nongo gang kwan pi adi ma ti government gi ti private. Con ni nongo gang kwan ma ti private tutwal pe tye madwong ento dong i cawa ni cit i gang kwan madong ti gine ti pa awogine. ma tye pa wogine, gin ma dong awinyo malit loyo ene kit ma giculo gi school fees, mukene in tye ka culo latin acel wa i million acel, in tiyo dwe mucato ciling adi, ot myero ipang, lutino tye madwong ata, kor two gitye kenyo, ci jami ma kite eni aneno wa i government en aye okelo kwede peko ma kite eni. Pien in pe iromo ye dano yabo gang kwano madwong ata, an i wel ma ngati mo keken, keto wel na mege. Ngat man oketo milion acel kwica man iwinyo waya oke. Gang kwano kara dong business mo maber adada. Ayabo mega be. Guru bolne aryo adek moni kany. Lunyodo ocako tero tyen ki kunu. Baga acel acel. Mako ki mako tye awot. Kong ongo requirement ma gicoyo ne odwong adada ata. An eno tyene wa i kuman. Gimina list mo ma inongo ni muno myero icul cene me bus. Cene me bus myero lutyene ocul ba. An ka iculo en itye culne en latini dok bene ka ityeko cule myero dok icul wek ka gikelgi latini. Me tye cule en itamli ni pud pat. Ka dong cula otum weng, en ma gitye ka kelo tyen ni myero dok icul pire acula, ci dong ma bac ma bedo cula ibedo culu pingo? Co jami ma kite eni myero onongo government ne myero onongo bed ki kare me neno jami ma kite eni me keto at least range mo ma nongo rwatte bedo nongo moderate nyo bedo uniform calo i kom school gi ni pien ka an dong jami eni dong gang kwan ocako ma dong wele tye lamal ata ma dong pe aromo apwodi so myero latin obed gang.